Salam dostlar, bu gün size Blender sapaklarymyzyň 21-njisinde 3D kursor barada aýdyp geçek. 3D kursor näme? Üns berýän bolsaňyz, ine şu kubumyzyň üstündäki ine şu togalajyk ak gyzyl töwerek şu 3D kursor. Indi 3D kursoryň hereketi näme? Ýagny bize e, işlänimizde, Blenderde işlänimizde näle hyzmat berýär? Her bir obýekti döretmäkä şu 3D e, kursoryň üsti bilen şol obýekti döretjek ýerimizi orientir aldyrýar. ýa-da obýektleri bir-biri bilen baglanyşdyrmak ýa-da birini beýlekiniň üstüne eritmek üçin 3D kursorymyzy ulanýarys. Ine, ony size häzir meselem bilen getirip düşündirsem has düşnükli bolar. Mysal üçin, şu wagt şu kubymyzy aldyk-da, anim pozduk. Üns beren bolsaňyz, 3D kursorymyz şu taýda dur. Men Shift A basyp, şu taýdan menýudan bir kub çagyrsam, şol şu taýda gelýär. A eger-de men 3D kursorymy Shift basylgy ýagdaýda myşkanyň sag knopkasyna basyp, Gapdala süýçürip, Shift A basyp, başga bir kýub çagyrsam, ony üns beren bolsaňyz, men 3D kursory nirede goýan bolsam, kýubumyz şo tap geldi. Ine dostlar, 3D kursoryň indi ýerini nähili üýtgetmeli? Indi şu taýda menýuda görýän bolsaňyz, e, şu taýda 3D kursor diýip ýazylgy dur. Indi men şu 3D kursoryň üstüne bir gezek basamdan soň, myşkamyzyň sag knopkasyna basyp, islän ýerime 3D kursorymy getirip bilýän. Indi select box diýen. Ýa-da men ölçegli ýagdaýda agy 3D kursorymyň ýerini üýtgedesim gelse, N basyp gapdaldaky menýuny açýan, View-a geçýän we bärde ine 3D kursor diýip görkezgi dur. Şu taýdan ölçegli ýagdaýda nirä geçesim gelse, şo taýy geçiribilýän. Ýa-da has gysga ýol, ýagny short keýsi bolsa, Shift basylgy ýagdaýda myşkamyzyň sag knopkasyny niräk ertsek, 3D kursorymyz şol ýerde döreýär. Indi başga size nämäni öwredip geçdik. Bärde şu 3D kursorymyzyň öz akoşkasy bar. Ony shift C bassaňyz ine şuň ýalak ýagdaýda edip çykarýar. Indi üns beren bolsaňyz, men 3D kursorym ine şu ýerik süýşürýär. Üns beren bolsaňyz men şu ýerik süýşürdim. Indi men şu 3D kursorymy ilki başdaky ýagdaýyna geçirjek bolsam, ýagny şul X okumyz bilen Y okumyzyň kesişýän ýerine getirjek bolsam, shift C basýan we cursor toward origin basýan we ikisiniň kesişýän ýerine gelýär. Indi bu menýudaky beýleki gurallaryň hemmesini ýeke-ýekeden düşündirip geçeýin. Shift C basýan. İkisini bilelikde. Selection to cursor. Indi ünseren bolsaňyz men kursorum şu ýerde dur. Indi men şu elementi alýanlanym G basýan, Y edýänlanym şuny gapdaly süýşürýän. Indi men şu elementimi şu kursoryň üstüne eltjek bolsam Shift C basýanlanym selection to cursor diýen. Ýagny saýlanan obýekti kursoryň üstüne ilt. Üstüne basýan kursoryň üstüne barýar. Indi indiki bärde selection to active. Indi men şu ýerden häzir kursorymyzy şu ýerik çagyrýanlarym shift A bilen bir meselem UV sfera alaýyn. Indi men şu elementimi Ine ikisini bile basandan soňra aktiw element diýmek näme? Ýagny men şul obýektlerden haýsyny iň soňky saýlasam, meselem, häzir men bärden ýene bir obýekt çagyraýyn, meselem, bärlik näme çagyraýyn? Bir silindr çagyraýyn. Indi men şularyň üçüsini bilelikde saýlasam, şularyň haýsyna iň soňky basan bolsam, haýsyny ýagny iň soňky saýlan bolsam, meselem şu taýda sferamyzy iň soňky saýladyk. Sferamyzy iň soňky saýlan bolsaňyz, aktiw elementimiz ine şu bolýar. Beýlekiler oranž bir reňkde, a aktiw elementimiz bolsa sary reňkde bolýar. Indi men indi birinji kubymy saýlasam, ikinji sferamy saýlasam we shift C basyp selection to active diýsem, ünseren bolsaňyz kubymyz sferanyň üstüne geldi. Ine G, Y basyp birazajyk süýşürseň kubumyzyň sferamyzyň üstüne eýlendigini görýäris. Indiki bärde selection to grid. Indi onu näle düşündireýin? Selection to grid bolanda shift C basýan, selection to grid diýen. Ýagny men şu elementimi häzir Y basyp orta çagyrsam Grid diýmek näme? Grid bolanda ine şu görýän setkalaryňyza grid diýilýär. Indi selection to grid bolanda men şu saýlan elementimi ine şu gridleriň gridleriň kesişýän ýerleriniň üstüne getir diýen manyny berýär. Eger-de men şeýleräk ýeri eger-de men G basyp şunu şeýleräk ýeri getiren bolsam, indi shift C basyp selection to grid diýsem we ýedä basyp ýokardan seretsem üns beren bolsaňyz ine şu gridleriň kesişýän ýerlerine şu elementimizi laýyk getirdi. Indi shift C basýan indiki cursor to active. Ine men şu meselem şu 3D kursorum bärde ýerleşýär. A men kubum bolsa bärde ýerleşýär. Men şu kubumyň üstüne basýan. Indi men şu 3D kursorymy kubumyň üstüne getirjek bolsam shift C basýan. we cursor to active diýen ünseren bolsaňyz kursorumyz şu taýdan aktiv elementimiziň üstüne geldi. Indi shift C basýan cursor to select. Meselem biz tirde kursorumyzy şu ýere getirdik we iki sanak element saýladyk. Iki sanak element saýladyk, ýöne biziň aktiv elementimiz ünseren bolsaňyz, ýagny düşündirip geçişim ýaly Bu biziň aktiw elementimiz dälden iň soňky saýlanymyz ýagny sary reňkdäki aktiw elementimiz bolýar. Indi Shift C basyp men Cursor to Active diýsem kursory aktiw elementimiň üstüne eltýär. Indi men şu 3D kursory başga ýerik getirýän ýene-de we kubymyzy saýlaýan. Kubymyzy saýlandan soň Shift C basyp Cursor to Selected diýsem Kursory saýlanan elementiň üstüne eltýär. Muň üstüne basýan we kursorymyz şu ýerden saýlanan elementimiziň üstüne geldi. Shift C basýan, Cursor to world origin, ony aýan görkezdim size. Muň üstüne basýaňyz welin, kursor ilki başlangyç ýagdaýdaky, ýagny biziň worldymyzyň, ýagny viewportymyzyň iň orta ýerine, merkezine getirýär. Indi Shift C basýan, bärde Cursor to grid. Indi üns bermeli bolsaňyz, men şuny ýedä basyp, şul kursorymy ortarak getirsem shift s basyp cursor to grid diýsem şu gridlerimiziň kesişýän nokatlarynyň biriniň üstüne getirýär. Ýagny şu setkamyzyň kesişýän ýerleriniň iň golaýyna eritýär diýsem has dogry bolar. Indiki shift s basýan. Indikimiz bolsa selection to cursor keep offset. Ol hem edil şon ýaly kursorymyzyň ýerleşýän ýerine öz elementimizi eritmek üçin ulanyp bilýäris. Şeýle kursorymyzy saýladym. Kursorymy saýlanymdan soňra Shift C basýan, Selection to Cursor, Keep Offset-e basýan, elementimizi üstüne eltýän. Edil şonuň ýaly şuny hem saýlaýan, Shift C diýýän, Selection to Cursor, Keep Offset diýýän, ony hem şunuň üstüne eltýän. Ine dostlar, Blender sapaklarymyzyň 21-nji şundan ybarat. Sapagymyz göwnüňize ýaran bolsa laýk basmagy, kommentariýa ýazmagy we bizi goldamagy üçin kanalymyza agza bolmagy ýadyňyzdan çykarmaň.